Y rheswm dwi eisiau bod rhan o profi yw mae'n profiad newydd ti'n gallu rhoi ar CV pan ti isio swydd a ti'n rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned. Yn ogystal â wneud fy lefel A fi, o'n i isio kind of just rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymuned mewn ffordd. A roedd ni'n teimlo fel person fy mod uh, hunan hyder fi'n isel ac roedd cynllun profi yn fy marn i'n siawns da i mi medru

Are we going to make them feel that people can't get jobs, we need to help people if they want a job they can try and get one. Bod ni'n gallu defnyddio sgiliau cyfathrebu a gwrando ni i ddod i gasgliad ar y greidiau problemau um, a wedyn beth sy'n ni'n gallu gwneud i helpu a mae gennym ni profiad personol o um, helpu person mewn angen trwy'r eglwys Athyn ni prynu beic, um, prynu siopa bwyd, prynu travel lodge,

This is where you're going to be doing your final argument of why they should choose you, why they should give you the £500. Sgiliau dwi wedi datblygu trwy profi yw cyfathrebu yn well, hefyd datrys problemau, gwrando i pobl a be maen nhw'n gorfod deud.
Rydw i wedi dysgu nifer o sgiliau cyfathrebu a fel Oherwydd dan ni 'di bod yn gorfod rhoi adborth i'n gilydd a siarad nôl ac ymlaen a rhoi barn ni ar darn o waith ac hefyd dan ni 'di bod yn defnyddio ein sgiliau gwrando oherwydd dych chi'n gorfod, mae pawb yn fod i cael twrn i siarad a dych chi'n gorfod parchu barnau pawb yn y grŵp. Maent yn gwneud hyn drwy redeg niferoedd o brosiectau gyda phlant bach oed.

During our brainstorming and researching, the main fos, the main focus points we were attempting to tackle were how to get the younger generation's perception to change about using Age Cymru as a charity. Wrth ymchwilio, gwelsom fod arolwg ar Llywodraeth Iaith Cymraeg yn dangos bod y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol yn gostwng yn sylweddol. Wrth gyfuno'r ddau sôn, 16 i 29 a tair i 15,

Af, waw, profiad yw'r gair, yn dydi? Dach chi wedi profi ni fel beirniaid heno efo'r yym cyflwyniad a wych o ansawdd. Mae wedi bod yn job anodd, anodd iawn trio dod i gasgliad, trio dewis yym rywun enillydd heno.

Oedd o mor anddisgwyl yn doedd? Felly wan, mae'n bleser gallu curo ar ôl yr tair fus o gwaith calad a anodd. Dwi, dwi'n meddwl bod fi wedi fagu hyder, definitely. Um, Mae'r prosiect yma yn cyfle wych i fagu hyder phobl ifanc sydd yn stryglo pan mae'n dod i gyflwyno neu hyd yn oed jyst o fewn sefyllfaoedd. bob dydd. Mae'r prosiect wedi helpu mewn niferoedd o ffyrdd. Mae o wedi helpu achos o'n i rili swil a wedyn mae hwn wedi codi hyder fi llwyr. Gobeithio fedra ni fwydo gymaint ag allan ni helpu Mentor Iaith Môn yn ystod y wythnosau nesaf yma. Ond da ni'n gyffroes iawn am allu ddechrau'r podcast. Gobeithio fydd o'n lwyddiant. Swn i'n awgrymell bod disgyblion sy'n cael y cynnig i gymryd rhan yn y prosiect yn y dyfodol yn sicr yn cymryd o, achos mae'r prosiect werth wneud a mae o'n gymaint o help. Felly, swn i'n awgrymu bod bob ddisgybl sy'n cael y cyfle i cymryd rhan yn y prosiect yn sicr yn, achos mae o werth bob ddim.